Aban wei ɛyɛ Robin Peter Tupepoor yɛde yi levy ba ɛduru baabi na former sports minister Mustapha eh, eh, oh, Honorable Mustapha nipa dasani sɛ ne mo awie no obu yɛ sɛ de n'ani ho plaster bɔ n'ani ho bɛɛ bosome mmiɛnsa ne kɔm kura nka yɛbu no yi levy a ne yɛ paase ɛmo mo ankasa education minister na akora ka sɛ o oh, sɛ nka nteaseɛ yɛ adwuma 1.9 no yɛde ba one point ɛɛ eh, one percent a. one point five one point five sorry nka yɛn ti mura one one ɛɛ eh, one percent mu wɔn nkorɔfoɔ kura di n'atam sɛ adeɛ no yɛn mpɛ dididi mu a na yɛde ba one percent ghanafoɔ kan yɛ asɛm wɔn kasa bi tie nkɔmɔ no bi a yɛakyɛ wadeɛ ɛna yɛsi adeɛ baako fa kyɛ. Ei ɛna ano no deɛ na nyɛ na sɛ na yɛ pure ɔtan a ɔnaa mpipi anaa sɛdeɛ ei. Me boy me girl ne wo mama makyɛ wo sika wo de ka me boa wo ma yi eh eh ɛka no afiri na mate ade eh chop money ma increase chop money no ama wo ɛna me se chop money no a me de ama wo no wo de bi bɛkɔ akɔ tuatua wo ka bɛyɛ nnoɔma nti wo deɛ kyɛ me one cedi na ɛka no a wo deɛ no me mfa mmoa

Wo kita thousand Ghana cedis na sɛ wo sɛnde a ɔte ahe? Ten cedis ten cedis ɛna ɛɛ yɛfrɛ ne sɛn wei no e levy no it went to a consolidated fund. Bɛsi yie a ɛɛ yɛ yɛ nnoɔma yɛ economy bɛkɔ yie a yɛ bɛ live comfortably a ɛgyina yɛ energy so sɛ investors bɛba na sɛ wɔn anya confidence in the system a ɛgyina energy so And this one cedi wei na ɛde abɛto energy wei so no I am telling you ɛbɛ boost eh, investors level.
Ilaju kɛkyɛ nso nkana no mpaado na menkama sɛmpa no aban wei ɛyɛ Robin Peter to pay poor yɛde yi levy ba ɛduru baabi na former sports minister Mustapha eh, eh, Oh ɔno Abu Mustafa nipa dasani sɛ ne mo awie no obu yɛ ɔsɛdi n'ani ho plaster bɔ n'ani ho bɛɛ bosome mmiɛnsa ne kɔn mu kura nka yɛbu no E levy a ne yɛ paase ɛma ɔmo ankasa education minister no a kora ka sɛ oh sɛ nka nteaseɛ yɛ adwuma one point nine no yɛde ba one point eh one percent a One nka point five one point five sorry sɛ so mmra nka yɛnte mmra one one eh one percent ma ɔmo nkorɔfoɔ kora di n'atam sɛ adeɛ no yɛmpɛ didididi mo ara ne yɛde ba one percent. Ghanafoɔ kaa yɛ asɛm. Ɔmo ankasa me tie nkɔmɔ no bi a, y'akyɛ w'adeɛ ɛna y'asi adeɛ baako fa kyɛ. Ei ɛna ano no deɛ na nyɛ na ɛsɛ na yɛ pure ɔtan on NPP anaasɛ deɛn. Ɔman biaa ba a, da biaa meka sɛ aban biaa ba a ɔwɔ ne nhyehyɛeɛ sɛdeɛ ɔpɛ sɛ ɔbu ɔman no. Time a Yewura John Dramani Mahama ɛɛɛ Yewura Atufoɔ se ɛkɔ redi budget wɔ parliament a, Manpanin ɛɛbɛ apɛndi ne signature se wɔtwa EE levy mu, wɔtwa betting tax mu, aha na na mete ada no na mekaa saa asem wei sɛ, wɔatwa mu no deɛ wɔde ba no so bosome bɛyɛ mmienu ni, sɛ bosome bɛyɛ mmiɛnsa ni, mekaa saa asem wei wɔ ha. Ɛnɛ wokɔ tɔ fuel a one litre no sɛ yɛto four four cedi fifty pesos right mhm. it, it depends on eh, wo wei no sorry gallon a litre yɛ one a litre yɛ one nti gallon dodo a wobɛtɔ nti sɛ sɛ sɛ me na sɛ me metɔ thousand agu me me me fuel tank mu a thousand ne sɛ me betua eighty three ɛnyɛ ten cedis o.
Ten cedis no yɛ e-levy a e-levy ten cedis na ne boɔ den, ten cedis mmaako mmaako mmaako mmaako, nwɔtwe na yɛde mmiɛnsa aka ho, eighty three Ghana cedis. Wotie? Eighty three Ghana cedis, eight hundred and thirty million, eh, sorry, eight hundred and thirty thousand old cedis ɛna yɛde bɛka ho. Eti sɛ na ɔtɔ thousand a mpatwɔ meba o. Sɛ one litre, mhm.
sɛ one gallon. Mhm.

ɛna meka kyerɛ propaganda na ɛno sɛ ɛnyɛ please ɛnyɛ propaganda na meyɛ
saa na na ɛteɛ wote aseɛ ɛti sɛ wo sɛ wotɔ a that is what you are going to pay ɛne na ɔma me nkama sɛm that is what you are going to pay ghanafoɔ ɔbɛwo time aso they have their time ɛma ɔmo yɛ argument metie sika a ghanafoɔ ba bɛtua no no meka saa sɛm wei sɛ yɛayɛ nhyehyɛeɛ yɛse yɛte dɔla no so ɛne yɛte fuwa so yɛde ma wo ɛdeɛ contribution na ɔmo yɛɛyɛ a ɛmaa no baa saa ɛnɛ Wei nyinaa mu no, wokotua yi si, wokotua o light yatum fourteen point seven five percent, yatum som four point something percent. Wotie o o eh, friend sɛ wei percent, wasan de wakɔ fuel nti dollar no so ate ba de ɔde akɔhyɛ fuel mu. Transport union foɔ sɛ wɔn ba abɛto fuel mu, ɛna obiara nso tie e levy no anaasɛ ne thousand a wobɛnya hand eh wobɛtua ten cedis no. Ɛnyɛ obia na ɛnyɛ obia na ɛbɛsɛne sika ɛwom sɛ dodoɔ no ara sɛne sika but wei no deɛ woyɛ dɛn a wobɛforo kaa ɛti ɔman ni ɔmanfoɔ biara ɔyɛ ne ɛte ɔman no mu no we are going to I mean benefit from adeɛ no a we are going to I mean it is going to affect it is going to affect obiara a ɔyɛ dɛn ɔba kɔkɔ akɔforo kaa na ɔkɔforo kyɛnti adeɛ ɛno ho asɛm na yɛka seesei Nananom no a wɔbɔɔ dwa na ɛnyɛ na aban no gu wɔn no, aban no gu wɔn no afɔ so, wɔmfa no bie koraa nyɛ dɛn? Wɔmfa no bie koraa mma wɔn no, hwɛ deɛ mode reba, deɛ mode reba koraa ni, ɛnnɛ deɛ yɛama obi one cedi, yɛama obi three cedis, na yɛma obi one cedi na yɛde ba abɛka ho. Yɛtoa. Akyire mu nyinaa how ɛkwan a ɛfaa so a amane abɛyɛ aba mm. yɛde ka and yɛde ka to the extent that yɛ blacklist yɛ from the capital market. Yɛn ho ahi. Yɛbɔ yɛbɔ bese a yɛntua. Nti wɔhu sɛ yɛreba a na wɔdwane. Nti ɛdeɛn na yɛbɛyɛ a ɔman no bɛkɔ so? Because Ghana yɛyɛ dea da biara meka yɛnni baabi akɔ yɛatim. Nti in this case no ɔse mama wa makyɛ wo adeɛ mate adeɛ so ama wo. Wate so ama yɛ ɛma wanya nsi ho I think three or four cities. About five cities.
Five cities.
Ɛna ɔse kyɛ me one city. Me boy me girl ne wo mama makyɛ wo sika wo de ka meboa wo ma yi eh eh eh ka no afiri na mate ade eh chop money ma increase chop money no ama wo ɛna me se chop money no a me de ama wo no wo de bi bɛkɔ akɔtuatua wo ka bɛyɛ nnoɔma nti wo deɛ kyɛ me one cedi na ɛka no a wo deɛ no me mfa mmoa

E Levi, wo kita thousand Ghana cedis na sɛ wo sɛnde a ɔte ahe? Ten cedis, ten cedis. Ɛna eh, yɛfrɛ ne sɛn, wei no E Levi no, it went to a consolidated fund. Sɛ yɛka sɛ consolidated fund a, ɛkɔ fund a yɛde yɛ general nneɛma. So wonhu sɛ me E-levy wei na yɛde yɛ? But here is the case a, wei no sɛ wokɔtɔ fuel ten eh yɛfrɛ no sɛn ten litres na yɛte so one one one cedi a, ɛyɛ ahe? Ten cedis, the same ten cedis. Nti in this case no, ɛkɔ particular place. Wonim baabi a wo sika no ɛyɛ dɛn ɛkɔ. Wonim adeɛ a yɛde yɛ. Nti in this case no, it can be account for. but me no I don't have a problem with one cedi ne yɛtua no the only problem I have is ɛyɛ sɛ aban no ɛma yɛhu sɛ how long ɛna yɛtua de asɔlve saa problem no ɛka na ɛda hɔ no mm. how long ɛna Ghanafoɔ sɛ nnipa ɛɛ eh, ten million obiara wɔ kaa na ɔtɔ one litre one litre koraa gum na ɔte so one one one one cedis a ɛyɛ ahe. For what period na saa nipa ten million no ɔmo tɔ petrol a ebetumi a resolve saa ɛka no a ɛte hɔ no nti. Wo bisa how long no a wo paa kyerɛ sɛ sɛ yɛtua ka no wie no a there should be another amendment a yɛde bɛ yɛde bɛ repeali anaasɛ there there should be another way sɛ yɛde bɛ no ɛyɛ sɛ ɔmo kyerɛ repeali saa yes ɛyɛ sɛ ɔmo kyerɛ yes exactly ɛyɛ because wɔn ma yɛate aseɛ exactly wɔn ma yɛate aseɛ sɛ wo de solve this particular issue because sɛ yɛ adwuma bɛ si yie a. eh, yɛ yɛ nneɛma yɛ economy bɛkɔ yie a yɛ bɛ live comfortable a egyina yɛ energy so mm. sɛ investors bɛba na sɛ wɔn anya confidence in the system a mm. egyina energy so and this one cedi wei na ɛde abɛto energy mm. wei so no i am telling you ebe boost eh, investors level to me no yɛn nyinaa yɛn boa. na yɛn build this nation okay. because ɛka no a ɛwɔ hɔ no mm. irrespective sɛ yɛde yɛ energy a yɛka energy ka no mm. there are ɛda ɛka a nkɔfoɔ abobɔ egu hɔ a even ɔmo mmerɛ fie mpo na ɔmo mɛ account fo no ɔsɛ gye sɛ woyɛ me virtual there are ɛda ɛka a ɔmo abɔ egu hɔ a ɔmo mɛ akantofo no okɔfo ɔmo a yɛsi ɛyɛ robot star nti sika no in the name of politics nti no but mɛka kyerɛ aban wei sɛ yɛbɛsrɛ. Saa I scratch my back you scratch my back no mma ɔnsosɔ so because yɛn papa Afenwoma Akins kaa asɛm bi sɛ saa double salary no na anka aban wɔ ho akwanya sɛ ɔprosecute wɔn but there was a back door conversation fine it's because maybe they know sɛ wɔrebɛyɛ bi wɔ aban mu nti na back door conversation nti yɛbɛsrɛ Mahmood Bawumia we ɛy ɛbɛdi ano Mahmood Bawumia John Dramani Mahama Yɛ supporte wo but yɛ supporte wo no yɛ hia transparency and accountability okay. from the previous because pdf ɛka ɛda hɔ five hundred million dollars ɛno kora no this government ɛyɛ sɛ ɔbɛ kɔ so na ɔmu hu nti i scratch my back and you scratch my back it shouldn't be ntete ɛnyɛ sɛ ɛdɛ bia yɛbɛ tua tax paa transparency you are sure don't worry yɛ ɔyɛ ate.
ti no sɛ ɔka sɛ nneɛma no so ate aduane a yɛ didi ɛtɔ no ɛno a na yɛtɔ no. Ɛnnɛ wokɔtɔ goat one kilo a, hundred and twenty Ghana cedis. Ɛso ntee sɛdeɛ yɛtɔ no saa na na yɛtɔ no. But sɛdeɛ mobɛkaa mo nneɛma, wei koraa with the mmoa a yɛayɛ agu hɔ ama mo a, mo koraa deɛ mobaaeɛ no, nyɛ adeɛ a mobɛbrɛ abɛyɛ hwee o. Mommɛyɛ biribi dendenden biara, nyɛ biribi foforɔ biara na moba abɛyɛ. Aban wei no ayɛ nhyehyɛeɛ agu hɔ ama mo, aka sɛ mo mode mo deɛ kakraa bi a mo mowɔ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛsɔ soɔ. na anka ɔman no akɔ n'anim. Ɛyɛ dɛn na anuanom no boɔ da ho gyina so? Me me problem no no o, I'm not saying sɛ akɔ fam no ɛnyɛ me dɛ anaasɛ ɛyɛ me dɛ, maka sɛ aban no ɔyɛ adeɛ a ɛyɛ a yɛn nyinaa bɛbɔ no aba so. The New Patriotic Party, aban wei baa yɛkaa sɛ yɛnyɛ ɛfrɛ no sɛn, aban a opposition party a ɛbɛsi wɔn akwan, wotie NPP ni biara a adwene no mu da hɔ a adwene no yɛ adwuma, obiara a ɔcommunicate ma nnipa te aseɛ biara ɛka asɛm a meka yi sɛ, yɛnsi aban no kwan wɔ ne nhyehyɛeɛ ne ne nnwuma a ɔde regu hɔ mu, na mmom sɛ yɛbɛyɛ adeɛ ama temanmufoɔ ho akyerɛ wɔn deɛ, mmara ne sɛdeɛ yɛyɛ amanyɔsɛm no ma yɛn ho kwan sɛ yɛbɛka ho asɛm. Gordon akyerɛkyerɛ nsɛm mu bebree. Bisa no sɛ yɛ abrɛ so no inflation ankɔ fam da. Ɛdeɛ na ɔtena kasafidie so ɔkan. Nana Addo gye ɔmaa Nana Addo gye ne hyɛɛ wotowotowoto. Ɔwie radio so koraa ɔnwie yɛ na ɔsan kɔ ne Facebook page. Saa bere no, I'm talking about that time, barely somewhere some eight months ago because eight months ago ne yɛ wɔ power. But what deɛ mekyerɛ ase. Mm-hmm. Eti so wɔn so wɔn yɛ deɛ na wɔn ayɛ amena yɛ yie. How are they going to speak to market women? How are they going to speak to the business sector? Oh. Ama wɔn bɛ mo wɔn atete nneɛma so. Last week mate sɛ mampanin ɛsrɛ wɔn so wɔn te so. Wohwɛ video bi a taxi driver wɔsɛ mi anam agye mi license. Mi nti kaa sika no so nnɛ. Mi mm-hmm. nti so kyena. Wɔn sɛ GPR si wɔn sɛ bɛ abɛto wɔ anim because ɔkoto fuel ne yɛ ato so a. Mesi yɛ bɛba hɔ yɛ ato so a. Ɔmmɛto so na ɔno ɛma mɛyɛ no ka. Ɛna wei no nso koraa deɛ deɛ aba no obi ɛba abɛtua bi o. Eleven ni deɛ wankɔ ankɔ wankɔ yi sika wansɛne sika ma obi a sɛ you won't be affected. Nti yɛbɛba hɔ obi aforo car. Sɛ sɛ wobɔ so tae na ayɛ Uber a waforo car. Ɔbɛte afiri wo sika mu. Obi nso wɔ bicycle ɔmo nforo car. Bicycle obetumi de afiri akɔ Kumasi. Obetumi aride no papapapapa saa deɛ kɔ Kumase. Ɔno nso wɔ Kumase ɔntu kwan nkɔ baabiara. Ɛna me te ɔbɛtu kɔ ɔbɛkɔ no kurom ɔbɛkɔ yie wɔ no kurom. Nso ɔfiri Kumase hɔ a. Ɛna me sɛ ɔfiri Kumase ɔbɛtumi anante akɔ aha ne bra ha bɛbo me. Ɔbɛforo kaa nti definitely wobɛyɛ dɛn abɛforo kaa nti sɛ inflation no akɔ fam a ɔmoma yɛnhu the effect a ɛma yɛyɛ temanmufoɔ no yɛyɛ dɛn yɛnya ɛnya wɔ yɛn so because a wone wɔn pɛ sɛ wɔbɛka ɔmanfoɔ gye ɔmanfoɔ na temanmufoɔ na yɛdeɛ ɛyɛ wrong ɛyɛ wrong ɛno ne yɛdeɛ ɛho kyerɛkyerɛ mu ɛho amo kasa ɛnyɛ ɛnyɛ kasa na yɛdeɛ a nti na meka no sɛ but thank God ɛnyɛ profane nti wode ka ɔmanfoɔ mekyerɛ sɛ nyɛ menka ɔmanfoɔ okay afi friends abena kyerɛ meka ɔsɛ menka sɛ ɔmanfoɔ sɛ bɛyɛ bɛyɛ effect wɔ ɔmanfoɔ no ɛso ɛne yɛn nyinaa yɛhwehwɛ Eti sɛ akɔ fam na sɛ me botom deɛ ayɛ a na ayɛ, yɛse yɛn ho mena ne yɛse aka poma dwam ɛna dollar akɔ fam na deɛ me botom ayere deɛ ayere a na ayere na nnɛ me kɔ kɔtɔ fuel me kɔtɔ light gu me me me me friend sɛ me kɔtɔ electricity bɛ gu me light so na ɛte me fourteen point seven five percent light a na nka mɛtumi ayusu no two weeks ɛnnɛ ten days seven days na asan a then inflation na akɔ fam no ɛnyɛ me me hu me ɛne Ghanafoɔ bebree yɛn hu so mfasoɔ water bill yɛatom Because sɛ wose wade wato light mu fourteen point seven five percent a, abena it's not going to be easy. Mekaa saa asɛm wei sɛ, ɔno mason a, yɛ mark no one fifty Ghana a day. A day o, nyɛ sɛ wa per an hour. A day. Ne kanea se ɔbɛtɔ kanea. Kanea a ontumi, ɔtɔ twenty Ghana ɛnso no. Oyi sika no mu tɔ fifty Ghana ne nkwadaa six plus ne yere. Ɛdeɛn na wɔbɛdi na wanya bi ama nkwadaa no akɔ sukuu na ɔde bi ato ne bɔtɔm. You do all these calculations, that is what we are talking about inflation. But wate deɛ mekyɛ no ase because nkanea no saa fifty Ghana no a watɔ no koraa ne ne mma no wɔni air condition ɔso ɔda fan mu koraa ɛnso wɔn na awɔtwe mpo na wɔn ayɛ dɛn wɔn atumi ada mu ama waka sɛ wei koraa deɛ mede bɔ me ho ban ten days nti ɔmanfoɔ no sɛ ne deɛ manya ne yie ma nka tema mufoɔ mm, ɔmanfoɔ no wɔn nya wɔn nya mfasoɔ biara wɔ inflation no a akɔ fam so we are looking forward to sɛ nneɛma mu bɛgo kakra ama yɛne ɛte ɔman no mu yɛn ho mm-hmm. ahenhan yɛn. Cos inflation kɔ fam sɛdeɛ na meka no, obi na sɔre anɔpa ɛkɔtɔ aduane adi. Seisei bɛpem saa berɛ nyinaa bosome nan a wɔkaa sɛ wɔmbaeɛ dɔkono ɛboɔ bɛkɔ fam, dɔkono no nnuru twenty pesos o, God ɔmo nyinaa kaa bi, dɔkono bɛkɔ twenty pesos, wei bɛkɔ wei, dɔkono seisei yɛbɔ no fifteen ne ten naa ɛnkɔɔ fam, tomatoes no a yɛhyɛ no seisei, mebo, tomatoes no a yɛhyɛ no seisei eighty ne seventy, ɛɛ onions, ɛyɛ a na magya me, next week maba abɛ display ne nyinaa ama wɔahunu, bɔɔdeɛ, baeɛ no a ɛte sɛ me nsa ha. a yɛtɔ no ebi ebi tɔ no seventy cedis ebi tɔ no fifty cedis still na deɛ gyina na gyina yɛn ti so so the inflation is not having any effect on nnuane a yɛdie wotɔ ataare three hundred and fifty last month last two months last four months last year eh the same three hundred and fifty na na ɔde bɛbrɛ wo delivery guy ba a onim siate fuel so kasa tene so ɔsɛ mɛgye one hundred cedis ɛno ano ɔbɛgye nti it's not having effect on obiara wɔn bɛtumi asa na wɔn agye wɔn ho ani because wɔn wɔ abɛn mu. Wɔn abrɛ so deɛ ɛyɛ. Wɔn abrɛ so deɛ wɔn anya akokoduro ɛka sɛ inflation aba fam wɔn sɛ wɔn mmrane but yɛn abrɛ so deɛ ne yɛn deserve koraa sɛ yɛbɛka sɛ yɛayɛ bi yɛayɛ ɔman no akɔ akɔduru ha yɛsrɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ akɔ nanim ne abrɛ no yɛnim sɛ yɛbɛkasa Rodwin te ɛka sɛ ɛnnɛ no opposition foɔ wɔn ka ho asɛm a monka no yie yɛpo wɔn akyɛ o mesrɛ wo the fact that we are being responsible opposition party does not mean sɛ obiara bɛtumi agage yɛn nobody can gag us yɛhu adeɛ no na ɛnyɛ a yɛbɛka ho asɛm woyɛ aban mede m'ano si fam mpakyɛ woyɛ aban na apɛ sɛ obu wo man no ɛma ɔmanfoɔ no agye wo di na wɔte deɛ woyɛ no ase a you must accept every criticism particularly from your opponent ɛno na ɛbɛ keep wo going na wo so wode ɔbu no agu aso no te tv so na asan wɔne Eh ma warning signs nka wei bɛ nka wei me maame pɛ ne mu te sɛ me ma yɛ communication fifteen years God na ɛbɛka kyerɛ me sɛ ma me nka ho asɛm ɛyi sɛ wobɛ kyerɛ me deɛ mɛ mɛ nka God na ɛnya deɛ ɛboa wɔ bi a wo top na akyekyere wɔ ɛhyɛ wɔ no ti sɛ ɔsim stress no wode ka ɛyi ɛyi dibli a ɔkra ne bi abɔ ɔha no ɔpam yɛ na ɔgye ne sɛ. Abena, mo platform wei ɛyɛ platform kɛseɛ. In as much as yɛbɛtena ha ɛyɛ politics no, ɛyɛ sɛ yɛ educate. Ɛnyɛ politics nti na yɛ misinforme. Ɛyɛ ɛyɛ saa na ɛmboa youth no. Because in teaching no yɛwɔ asɛm bi a yɛka sɛ the more we hammer on lies, it become truth. Ɛnso na ɛnyɛ nokorɛ. There was an instant Holland, is it Holland or Germany, one of the countries? Ɔmo polutuu students ara to the extent that eduu baabi na ɔmo ak ɔmo feel sɛ nea teacher no aka no ɛno na ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ nokorɛ. Sure. Ɛnso na ɛnte saa. When I started communication, me meyɛ obi a mentumi nka sɛ green ɛyɛ blue. But when I started it, menim ɔpanyin bi a ɔcoachii me kaa sɛ in politics yɛnka nokorɛ turodoo. Nti adeɛ no te sei koraa a yɛse ɛnte sei. Sɛbi meyɛ ɔbaa no bi, mekɔ dwom. Menim sɛnea nnoɔma boɔ teɛ. It's not so outrageous sɛ nea me sister Jennifer ɔka no te especially. Ah, ɔde mi ba ɛyɛ sɛn? I don't go to the market with you. Debi ya. Market nko mekɔ mi market. Debi ya no. Ɛyɛ mi nwa nwa. So is she implying sɛ ntorɔ na mi di wɔ ha? No please. Debi ya no. You must respect each other. Ayɛ na ɛyɛ mi nwa nwa sɛ. Sɛ yɛtena afidie akyi a, bɔɔdeɛ na yɛde yɛ mfatoho. Bɔɔdeɛ yɛde yɛ dɛ. Ɛyɛ me nwanwa san yɛ me dɛ. You know why? Ayɛ a na NPP communicators bɛka sɛ nhyehyɛe papa a yɛde too hɔ na enti, ɛnneɛ nhyehyɛ bɔne a mo nso mode too hɔ no, ɛno na ɛnya effect bi wɔ nhyehyɛ papa a this government no ɛuse mo nhyehyɛ papa de yɛ no ɛnhinda progress no. Me pa kyɛw wate aseɛ? Sɛ nhyehyɛ papa na mo de too hɔ na e promote this government to do things a, ɛneɛ nhyehyɛ bɔne bi a mo antumi a resolve na ɛyɛ hindrance to this current government ne pa a ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ. Adɛn na me ka saa? Saa bɔɔdeɛ o ne plantain a yɛde yɛ example yi, planting for food,

Before it goes to the market na ama eh eh yɛfrɛ no sɛ economy no anya fapem bi yɛ inflation ne yɛ aduane no and aduane no a yɛreka ho asɛm Abena ɛyɛ seasonal Ɛneɛ sɛ nka Wote aseɛ? ɛneɛ sɛ deɛ pɛɛ asɛm a woka yi ɛneɛ sɛ the current you know Aha. administration ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ no ɔsi yes this current government ɔsi feed ghana feed ghana no it broad mm. wey ɔsi planting planting goes to wodi adi ɛhyɛ fo wadua na wodi nsu egu so you plant wodua nnuane nkoa planting. yes wodua adi ɛkoa but in the production no it comes with harvesting then storing. Then it goes in connection with road connecting to the farms a wɔn de nnuane bɛba edwa soɔ. Road yi a ɛconnect to farms yi, ɛno na yɛde ho sika ma kyɛ ma wontumi a wɔanyɛ roads no. Wate aseɛ? Contract a wɔn de ma mban sɛ eh, mo nyɛ roads na connect to the various farms na nfa eh, eh, yɛfrɛ sɛ nnuane no ma dwa soɔ na again no nka mo establish system a yɛbɛnya more storage. Nti sɛ season no koraa twa mu a na adeɛ no ebi wɔ system no mu a ne price no ɛnyɛ dɛ ɛnkɔ soro. Ɛnka yɛnkɔda nsɔre ma yɛnhu sɛ yɛakɔ agogo akuafoɔ a wɔadua wɔn bɔɔdeɛ ne wɔn bankye no, yɛakɔfa bɔɔdeɛ no abɛgu ministry sɛ wo a wote Wagya, wo a wote Tema, wo a wote ayi, fa car ɛbɛtɔ adeɛ wɔ Wagya ɛɛ ɛɛ ministries. Abena sɛbi it didn't make sense. Enti if yɛnya platform kɛseɛ wei na sɛ yɛrekasa a we should try and also educate wate aseɛ nti saa planting for food de they had it wrong in the first place ɛno ho nsunsuansoɔ no ɛnyɛ sɛ nka ɛnɛ yɛtɔ ɛyi plantain da bia yɛde plantain ɛyɛ example no